אסאך מאל א מענטש וויל טון א זאך און ער האלט זיך צוריק, ער טראכט אז פארוואס זאל איך מצליח זיין, אדער ווייל ער זעט אנדערע מענטשן האבן געטרייט און נישט מצליח געווען, פארוואס אבער זאל איך מצליח זיין אין דעם, אדער. אז אנדערע מענטשן זענען יא מצליח איז שוין דא אסאך קאמפעטישן, ס'איז שוין דא אנדערע מענטשן אין די ליין, וואס קען איך אויפטון דא, ווי קום איך אריין דא, פארוואס דווקא, פארוואס זאל מען קומען דווקא צו מיך, פארוואס זאל איך דווקא איך מצליח זיין. די וואך אין פרשה, פרשת פנחס, תורה לערנט אונז, פארציילט אונז א מעשה וואס איז געווען דארטן מיט זמרי בן סלום מיט די מדינות, איז געשטאנען דארטן משה רבינו מיט אלעזר הכהן מיט שבעים זקנים, און זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון, און ביז ס'איז אנגעקומען דארטן א אינגערמאן פנחס, וואס ער איז געווען דער צעיר שבחבורה, און ער האט געזאגט, וואס הייסט, ס'איז דאך דא א הלכה, שוין ווי איך האב געהערט פון משה רבינו, אז אויב עול הרמות קנאים פוגעים בו, דארף מען אים הרג'נען, האט מען אים געזאגט, קארין איז די גארטעלע ופארוואנקע, דו ביסט, דו האסט געברענגט די איגרת, די בריוו, זאל דיר טון וואס ס'שטייט דארטן, זיי מקיים די שליחות, ס'איז געגעבן געווארן פאר דיך. פון דעם לערנט, די תורה לערנט אונז אויס אז יעדע מענטש האט א תפקיד וואס איז דעזיגנעיטעד פאר אים, קיינער קען דאס נישט טון, אוודאי נישט אזוי ווי דיך, דאס איז דיין תפקיד, דאס איז באשערט פאר דיך, נאר דו קענסט עס טון. די חזל זאגן אז פנחס זה אליהוהי. לכאורה וואלט געדארפט זיין פארקערט, אליהו איז ער פנחס, אליהו איז געווען אסאך דורות שפעטער נאך פנחס, וואס עפעס זאגט מען אז פנחס ער איז אליהו, נו, טייטש איז אז אליהו איז געווען פאר דעם, ער איז שוין געווען פאר פנחס, נאר ער איז געווען א מלאך, ער איז געווען אין הימל, און נאך נישט אראפגעקומען דא אויף די וועלט, און זיין ערשטע גלגול איז געווען פנחס, נאכדעם איז ער געקומען אין די גוף פון אליהו הנביא. אבער אבער אפילו פנחס זאגט מען אים, דו ווייסט ווער דו ביסט? דו ביסט אליהו'י, דו האסט עפעס א כח אין דיר, דו האסט א תפקיד, דו האסט דו האסט א אנדערע איידענטעטי וואס דו מיינסט אז דו ביסט, דו מיינסט אז דו ביסט א אינגערמאן און דו קענסט נישט טון, און עס איז דא גרעסערע פון דיר, עס איז דא אנדערע מענטשן וואס קענען עס טון בעסער פון דיך, זאגט מען אים ניין, דאס ביסטו, דאס איז דיין תפקיד, פאר דעם ביסטו געקומען אויף דער וועלט, און דאס וואס דו קענסט טון, קען א צווייטער נישט טוהן, אוודאי נישט אזוי גוט ווי דו קענסט עס טוהן. און דאס איז ברוחניות, און דאס איז בגשמיות, ווי חזל זאגן אין אדם נוגע במה שמכין לחבירו, אז יעדע זאך וואס איז באשערט פאר א מענטש, קיינער קען עס נישט צונעמען פון דיך, און נישט נאר די פרנסה, די געלט וואס דו דארפסט באקומען, נאר די זאך וואס דו דארפסט טוהן, אדרבה, די זאך וואס דו דארפסט טוהן קען קיינער נישט טוהן אנשטאטס דיך. און אז דו וועסט טון וואס דו דארפסט טון, וואס דו קענסט טון, וואס דאס, פאר דעם ביסטו געקומען, דעמאלט וועסטו באקומען געלט און דעמאלט וועסטו האבן אלע תוצאות פון דעם, אבער די פעולות זענען דיינע פעולות, וואס נאר דו קענסט עס טון און א צווייטער קען עס נישט טון, ממילא איז נישטא אזא זאך ווי קאמפעטישן, מען דארף נישט מורא האבן פון קאמפעטישן, ווייל אזוי ווי מען האט געזאגט יעדער איינער האט זיין. אייגענע תפקיד וואס דעזיגנירט נאר פאר אים און א צווייטער קען עס נישט טון, און אז מען טראכט דארף טראכטן אויף די פעולות וואס דארף איך טון און וואס קען איך טון און פארוואס בין איך דא געשיקט געווארן, וואס איז מיין ספעשעלטי, מילא דארף מען נישט טראכטן, האט מען נישט מורא פון פון די רעזאלטס, דאס הייסט צו וועמען גייט מען קומען, פארוואס זאל מען קומען דווקא צו מיך, אז דו וועסט טון וואס דו דארפסט טון, וועט מען קומען צו דיך, ווייל א צווייטער קען נישט טון וואס דו קענסט טון.